An och scho Loscht op d'Summervakanz am CNVH? Hei do kënnt der iech schonn elo eng Nues voll dovun huelen an der Ausstellung Départ en vacances, déi leider Enn Abrëll op en Enn geet. Da soll jo erëm eng nei Expo opgoen, wou déi Kéier 100 Joer MG am Mëttelpunkt stinn. Nach awer ass et net esou wäit, duerfir hei nach emol e klengen Abléck an dat, Wat Iech den Ament am Autosmusée gebuede gëtt, an zwar geet et do ëm d'Reesgewunnechte vun de Siwwenzeger bis zréck an d'Drësseger Joren. Départ en vacances ass eng Expo, déi wierklech vill Leit beréiert huet. Goufen dach hei al Souvenire waakreg fir déi, déi deemools dobäi waren. Oder awer huet es deenen neie Generatiounen zum Beispill e flotte Verglach mat der neier Glamping-Kultur bruecht, an déi ass deelweis gewalteg. D'Linda Gedink, Generalsekretärin vu Camprelux, déi sech gutt mam Historik vun de Campinger zu Lëtzebuerg auskennt, weess, wéi béisig et zum Beispill an de fofzeger Jore viru sech gaangen ass. Ech mengen, am Ufank war et eng gréng Wiss an da war d'Méiglechkeet do fir Waasser ze zapen. Stroum war nach net esou gefrot am Ufank, well d'Leit och net wierklech vill Saachen haten, déi Stroum gebraucht hunn, wat wichteg war, well an där Zäit hunn d'Leit nach hir, also geschlof op engem Stréi-Matla. Dat heescht, et huet ee missen e Koup Stréi do hunn, fir dee kënne frësch opzefëllen. Dat heescht, dat d'Leit hu just dat fir ronderëm matbruecht a si hunn dann sur place de Stréi dragemaach. Dann hate se och manner matzeschleefen. Sou huet et déi éischt Materiallëscht fir Campinger am Joer 1957 virgeschriwwen. Eigentlech goufen et awer schonn zu Iechternach, Kautebaach an der Buurschter Millen Campinger virum Zweete Weltkrich. Wéini genee ass net gewosst, wëll et deemools nach keng Guidë gouf. Och Dikrech hat scho ganz fréi e Camping mat 200 Stellplazen, genee do wou haut déi zwee Campinger Camping Glaçure a Camping un der Sauer sinn. en aneren war beim haitege Wëllwaasserkanal ze fannen. Iwwerdeems déi éischt Clienten an den Hoteller éischter besser situéiert Leit waren, vill Léierinnen a Schoulmeeschteren aus der Belsch, esou konnten sech der vill an der Zäit nëmmen de Camping leeschten. Déi sinn awer duerfir schonn direkt méi laang bliwwen. Huet mäi Papp ëmmer gesot. Déi éischt Zäit waren, wann d'Leit da komm sinn, da, déi sinn och net nëmme fir 10 Deeg komm, déi waren dann och wierklech 3, 4 Wochen do an hunn, da hate mer och ëmmer als, als Regel, dat een dann all 10 Deeg huet missen säin Zelt deplacéieren, well soss vum Gras näischt méi bliwwen ass. Dat war dann eng Regel, déi mer awer herno erëm ofgeschaaft hunn, well dat war zwar awer och ganz vill. Vill Gedeessems um Camping, fir dann ze soen, na jo, haut muss jidderee plënneren an säin Zelt op eng aner Plaz erëm opbauen. Natierlech kritt een an dëser Expo net nëmmen déi fréier Campingkultur zu Lëtzebuerg gewisen, mee och e flotten Aperçu, wéi d'Leit an der Zäit Vakanz an Éisträich, Amerika an Italie gemaach hunn. D'Expo ass just nach zwou Wochen op. Dofir onbedéngt profitéieren! Duerno dann geet et wéi gesot hei am Autosmusée virun mat enger Grouss Remg-Ausstellung. E bëssen wéi an der Vakanz war et kuerz virun Ouschterdag iwwregens och am Kulturhaus zu Dikrech, wou d'Schoulkanner aus dem Cycle Eent op e ganz spezielle Workshop ageluede waren. Hei e puer Impressiounen. Wat war dat eng Freed fir d'Schoulkanner aus dem Cyclén vun Dikrech, wéi si hunn dierfen den 20 Mäerz fir en Ouschterworkshop an de Geschichtsmusée goen. Net nëmmen ass esou e klengen Ausfluch u sech scho ganz abenteuerlech, déi Kéier war et e wuertwiertlech liewege Cours, deen si hei erliewe konnten, mat richtegen neigebuerene Jippelcher. D'Begeeschterung war natierlech grouss. Dat ass immens. Also d'Kanner sinn de Moie fréi komm an do waren eis Kleng hei schonn an hirer Wunneng. Fir dass se gutt waarm natierlech och sinn, hu mer jo och déi flott Lut do dobäi. Si dierfen net kal ze ginn. Awer wou d'Kanner bis hei uewe waren, natierlech ass dat fir d'Kanner en Highlight. Déi fannen dat genial an och flott, well eeben net jiddwer Kand weess, wéi esou ee Jippelchen op d'Welt kënnt, wéi dat funktionéiert an awer och, dass dat esou léif ass. Ech mengen, dat weess jiddwereen, eis an Alter no, jiddwereen, deen eng Kéier esou e klenge Jippelche gesinn huet, deen ass direkt verléift. Wien eppes vermëttele wëll, brauch eben anschaulegt Material. Natierlech goung et bei dësem Workshop net nëmmen drëm, léif Jippelcher ze bewonneren, mee och ze léieren, wisou aus dësen Eeër Nowuess kënnt an aus deenen doheem beim Baken am Schäffchen Um Enn keng Klenger erausklammen, dass et duerfir eben en Hong an en Hunn brauch. An den nächsten Nowuess war och schonn ënnerwee an de Brotschierf waren Inten a Gänseneeër am gaange fir déi nächst Klassen ausgebréit ze ginn. Hénger am Musée lafen ze loossen, dat war dann awer iergendwéi ze wäit gaangen. Eng Woch virum Ouschterfest gëtt zu Dikrech ewell scho laang Joren, Joren Ouschtermaart ofgehalen. Eng Organisatioun vum Syndicat d'Initiative, déi ëmmer grousse Succès huet. An esou war et och dëst Joer, souguer bei schlechtem Wieder gouf et iwwerall nëmmen gutt Laun. Den Ouschtermaart zu Dikrech erfreet sech grousser Beléiftheet a bréngt et ëmmer nees fäerdeg, vill interessant bekannten an och méi innovativ Produiten unzezéien. Gromperegebeess, dat ass Mango mat Peffermënz. Framboise mat Basilikum, Äerdbierbasilikum an Äerdbier mat Mango. Mir sinn och esou regionale, lokale Produzent. Mir si Kolleegen, déi dat zesumme maachen. A mir maachen dat eeben, fir de Leit hei ze verkafen an ze weisen, wat een alles maache kann. Et ass wichteg, datt mir kënnen heihinner kommen, fir datt mir eis Produite kënnen verkafen, datt se méi bekannt ginn. An et si lauter ökologesch Produiten, déi selwer gemaach gi sinn. Fir zum Beispill vir ze spullen, fest Spullseef, domat vermeit een dass een esou vill Knascht mécht an en plus gesäit et och vill méi flott op der Kichen aus wéi esou e plastiks Dëppchen. Ma ech verkafe selwer gebitzte Saachen an Dekoartikelen a Praktesches an ech hu virun 3 Joer mat der Pandemie ugefong mat bitzen. Ech hu virdrunner guer net gebitzt an ech hunn een richtegen Hobby an eng Leidenschaft dofir entdeckt an dat mécht mer riseg Spaass fir dat ze maachen. Ech verkafen selwer gemaachten Seefen, dat ass en neien Hobby ginn. Säit 3 Joer maachen ech déi an e puer Saachen aus Metall déi ech maachen hunn ech och virun engem Jahr geléiert dat ze maachen. Mécht mer mega vill Spaass an jo vläicht kann ech dat un d'Leit bréngen. Mir molen Biller an et ass och bastelen hei e bësse mat Heekelen, mat Strécken. A mir hunn och Upcycling, hu mer och Saachen. Dëse Rendez-vous den Uschtermaart ass scho wichteg. Bon, mir sënn och hei aus der Géigend, ech sënn Dikkrecher a meng Frëndinne se vun Iermsdref a Medernach. An jo, dat ass no bei, ne? Dofir maache mer et och gären hei zu Dikrech, just bei besser Wieder.
Jo, tatsächlech war d'Wieder dëst Joer zimmlech trist an trotzdeem sinn entgéint allen Erwaardunge Leit komm, déi sech dëse Rendez-vous einfach net wollten entgoe loossen. Majo, mir wollten eppes iesse kommen heihinner an dofir wollte mer dann och nach automatesch op den Ouschtermaart bësse kucke kommen. Déi lokal Saachen, wat een ze kafe kritt, wéi zum Beispill hausgemaacht Seef, wat ganz gutt ass, da verwennt een nimmi sou vill Plastik. Dofir kommen ech. Ma et sinn ëmmer schéi Saachen hei, et si schéi Blummen hei an dofir si mer komm. Et c'est important de participer, de savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous avez besoin, si vous avez des problèmes. Faut encourager les gens, les non-luxembourgeois de participer à la vie politique ici. Grousst Interesse gouf et dëst Joer awer och um Stand Je peux voter, deen de Familljen an Integratiounsministère zesumme mat der Integratiounskommissioun vun Dikrech organiséiert hat. Fir d'Kommissioun war dëst schonn déi drëtt Participatioun un dëser nationaler Campagne, déi soll sou vill wéi méiglech Auslänner an Auslännerinnen iwwerzeegen, sech fir d'Walen den 11 Juni anzedroen. Vun dësem Jor un dierfen si jo all Deel huelen, soubal si hei am Land wunnen. Bei engem Auslännerundeel vun iwwer 50 Prozent ass et wichteg, dës Wieler a Wielerinnen ze erreechen. Fir eis als Integratiounskommissioun ass et natierlech immens wichteg, well dat ass eis Hauptaufgab, Hauptaufgab fir eeben d'Leit, déi hei wunnen, hei zu Dikrech, dat ass 45 Prozent Auslänner, datt mer déi mobiliséiert kréien, datt déi sech abréngen an eis Gemeng, datt se participéieren un allem, um Loisir, un der Schoul, iwwerall si Problemer, déi awer vun hinne méi woergeholl gi wéi vun eis. Ech mengen, d'Engagement ass schonn do. Ech mengen, dat liewe mer all Dag. Ech mengen, mir liewen hei zesummen, Net-Lëtzebuerger mat Lëtzebuerger, do ass keen Ënnerscheed. Ech mengen, besonnesch déi jonk Leit, Do sinn scho bal d'Majoritéit, déi net Lëtzebuerger sinn oder déi eeben portugisesch Elteren hunn oder net Lëtzebuerger Elteren, Grousselteren, déi awer hei komplett integréiert sinn. Ech mengen, do ass net de Problem. Mee et wier einfach wichteg, datt si och gesinn, datt mir wëllen, datt si wiele ginn, datt se wierklech offiziell och partizipéieren, och vläicht sech an de Gemengerot melden. An dat wier wichteg, datt se och eng Wichtegkeet kréie fir d'Politik. Déi gréissten auslännesch Communautéit sinn d'Portugisen. Fir ganz geziilt si unzeschwätzen, huet de Ministère och mat Radio Latina zesummegeschafft, déi d'Werbetrommel a verschiddene Gemengen am Land geréiert hunn. Och zu Dikrech ware si mat enger Live-Schaltung dobäi. Je vois l'intérêt des communautés lusophones pour participer à ces élections communales très importantes parce que, Si nous on veut s'intégrer dans la vie des communes, si on veut avoir une voix plus plus comment dire élevée et participer vraiment à cette intégration, il faut s'inscrire, il faut voter. Dës Kooperatioun schéint gutt ukomm ze sinn, genee wéi déi vill Stänn, déi de Ministère iwwerall am Land organiséiert oder zur Verfügung gestallt huet. Eleng am Mount Mäerz hate sech nach eng 9.000 zousätzlech Wieler a Wielerinnen op de Lëschten agedroen. D'Campagne, déi war ganz sécher ee Succès, well wann ee gesäit, datt d'Gesetz eréischt d'leschte Summer geännert huet, dat heescht d'Residenz, datt een hei misst fënnef Joer wunnen, déi ass jo opgehuewe ginn dofir. A säitdeem, bei den absolutten Zuele si mer am Moment iwwer 41.000 an et huet ee jo nach Zäit fir sech bis de 17 Abrëll anzeschreiwen. Dat heescht, mir hoffen an den nächste Woche wäerten sech nach e puer Leit dozou beweegen an dofir gesi mer schonn also, datt dat awer e Succès war. Och zu Dikrech huet ee sech elo nach e weidere Schub bis zum Dag vun haut erwaart. Bis um 17 Auer haut um 17 Abrëll war et méiglech sech anzedroen. D'Kanner zu Dikrech kréien den Ament nei Méiglechkeeten sech auszetoben. Zur Zäit ginn nämlech uechter d'Stad e puer Spillplaze komplett nei gemaach. Esou hat et de Schäfferot decidéiert. Wat esou alles leeft, Hei e klengen Abléck. D'Kanner aus der Crèche bei den Debbessen zu Dikrech kënne sech freeën. Si kréien zur Zäit vun der Gemeng eng Dramspillplaz installéiert, déi all d'Sënner ureege soll. Dobäi kommen nach en Hochbeet an e Yoga-Pavillon. Also hei dierft et deene Klengen dach wierklech un näischt méi feelen. Awer och an Dikrech selwer ginn déi ëffentlech Spillplazen zur Zäit op Vordermann bruecht. Beim Späicher an der Kléck zum Beispill, wou d'Gemengenaarbechter vum Service technique fläisseg dru schaffe fir eng ganz modern Spillplaz ze amenagéieren, mat engem neien Tuerm an anere flotten Attraktiounen. Méi attraktiv an zäitgeméiss ass de Motto bei dësen Aarbechten. D'Spillplazen, déi ginn natierlech ëmmer méi attraktiv. Et muss een e klengen Tuerm dobäi hunn, et ass eng Rutschbahn, déi zou ass. Et ass schonn eppes, wat e bësse méi wëll ass. Et ass net méi de klassesche Schaukel an déi klassesch Wippe, wéi mir fréier haten, wéi mir da bësse méi kleng waren an an d'Spillplaze gaange sinn. Déi Jonk vun haut wëlle sech schliisslech der Zäit entspriechend ameséieren. Eng banal Schaukel geet do einfach net méi duer. Sou wäert scho ganz geschwënn och d'Spillplaz an der Rue Glesener fäerdeg amenagéiert sinn. Hei gouf ënner anerem en Equiliberparcours mat agebonnen. Op dëser Plaz feelt lo nach just Gras a Sand, da kann et lass goen. Sou kann ee sech dach optimal entfalen. Virun allem awer geet et bei dësen neie Spillplazen hautdesdaags net méi ouni déi entspriechend Sécherheet. Déi Spillplazen, déi sinn alleguerte genormt, déi sinn TÜV geprüft, respektiv och vun engem Organisme agréé gi se hei zu Lëtzebuerg oder och eis Spillplazen ofgeholl. Do hu mir elo schonn zënter, wann ech dat richteg am Kapp hunn, 2018 de Label vu séchere Spillplazen. Dat heescht, all Joer kënnt ee vu Luxcontrol laanscht kucke fir ze kucken, ob se nach ëmmer an der Rei sinn, ob se nach ëmmer den Normen entspriechen. A mir hunn och de CIGR hei vun Dikrech, dee mécht all Mount eng Kéier eng Kontroll, fir kucken ze goen, ob alles an der Rei ass, soudatt d'Sécherheet maximal garantéiert ass, och fir eis Kanner. Net nëmme sinn déi 12 Spillplazen an Dikrech méi sécher wéi jee, och kënnen d'Famillen aus all Quartier vun der Stad bannent 5 Minutten op esou eng Plaz zeréckgräifen. A vun dësem Joer un ginn dës also elo nach méi attraktiv. Och op deene Plazen, déi net komplett nei amenagéiert ginn, sollen zum Deel nei Spiller installéiert ginn. Fir de Summer soll iwwregens och d'Spillplaz a Bedingen komplett nei amenagéiert ginn. An direkt niewendrun ass do och e ganz flotte Fitnessparcours geplangt. Scho méi laang gëtt no engem Site fir den neien Asazenter vum Centre d'Incendie et de Secours Nordstad gesicht. 2015 war en éischten Ulaf geholl ginn an elo dann steet d'Plaz fest. An zwar soll dësen op de Fridhaff hei zu Dikrech kommen. Iert d'Gebailechkeete kënne gebaut ginn, huet awer nach missen d'Populatioun ëm hir Meenung zum Plan d'occupation du sol befrot ginn. Duerfir haten de Ministère de l'Aménagement du Territoire an den Inneministère am Mäerz op eng Informatiounssëtzung an den LCD hei zu Dikrech invitéiert. D'Fusioun vun de cis-Zentren Dikrech an Ettelbréck ass schonn elo eng Zäit Realitéit. Mat deem neien eenheetlechen Centre op Dikrecher Territoire, am säiteg Gronn am Agank vun der Industriezon Sanno, soll dës also elo och physesch vollzu ginn. Wat natierlech virop d'Gemeng Dikrech freet. Mir si frou, och wann d'Plaz net déi ass, déi vläicht viru Joren eng Kéier eng Kéier erausgesicht gi war, wou d'Gemeng ënner e gewëssen e gewësse Staang Geld am Budget stoen huet, wou d'Gemeng an de Virfinanzement vun engem Terrain gaangen ass. Mee dat ass eng aner Diskussioun, déi ass elo net hei ubruecht. Mir si frou, datt den cis Nordstad konkret soll ginn. Et ginn nach vläicht puer technesch Contrainten, mee wou awer eis Leit, eis Techniker vun der Gemeng awer och ëmmer mat do sinn, fir mat konstruktiv Léisungen ze fannen.
2021 hat sech en Aarbechtsgrupp vu verschiddene Ministèren op de Site gëeenegt. Elo also hunn och d'Bierger nach emol d'Méiglechkeet gehat, hiert Wuert matzeschwätzen. Duerfir krute si an dëser Reunioun nach emol de POS, de Plan d'occupation du sol, genee erkläert. Bis den 31 Mäerz da konnten si hir Reklamatiounen op der Gemeng Dikrech erareechen. Déi gi bei der Gemeng, ginn déi gesammelt, duerno komme se zréck a mäi Ministère an duerno ginn ech zréck an d'Regierung, fir dann offiziell d'Decisioun ze huelen iwwer de Site. An ech sinn awer relativ optimistesch, dass mer, meng ech, iwwer all Gemengen hei uewen an och, meng ech, parteipolitesch iwwergräifend elo d'accord sinn op deem dote Site. De Site cis Nordstad soll aus dräi Unitéite bestoen, d'Relokalisatioun vun den zwee besteeënde Gebaier, en Zenter vun der Kategorie 4 mat 16 Stellplazen, enger Wäschplaz, enger Desinfektiounsplaz an Atelieren wéi dee fir den Otemschutz, souwéi Openthaltsräim fir eng 25 Pompjeeën. Da soll hei och de zonale Stockage mat dem Reservematerial ënnerbruecht sinn an awer och d'national Infrastrukturen sollen hei en Doheem fannen. Zousätzlech nach zwou national Infrastrukture sinn da virgesinn. Dat ass engersäits e Brandübungshaus, wou ebe mat realem Feier d'Pompjeeën drop trainéiert ginn, ënnert deene Konditiounen an den Asaz ze kommen, an eben en Terrain, dee geduecht ass, fir d'Rettungsekippen, déi mat den Hënn, also d'Ekipp Cynotechnique, an den Asaz kommen, fir déi eben do Trainingsméiglechkeeten ze schafen. Elo also soll et virugoe mat dësem wichtege Projet. Bis zum Enn vum Joer dierften d'Prozedure vum PUS an enger paralleller Ëmweltpréifung ofgeschloss sinn an dann kann de Bau vum Cis-Nordstad-Zenter virugedriwwe ginn, well dëse verfollegt schliisslech en nationaalt Zil. Awer net nëmme wéinst der Fusioun ass dat hei elo e ganz wichtege Projet. Ech denken och ganz besonnesch un dat Zil, wat mer am Kader vum PNOS, dat ass den nationale Plang fir d'Organisatioun vun de Secoursen, wat mer festgehalen hunn. Do ass jo dat grousst Zil, dass mer gäre wëllen déi operationell Couverture iwwert d'Land wëlle verbesseren. D'Zil ass ganz konkret, dass iwwerall am Land, also alleguerten den Ecker, a manner wéi 15 Minutten Hëllef op der Plaz soll sinn.
Den Nordstad-Sommet vum Celtic Club Dikrech ass all Joer e beléifte Rendez-vous fir d'Unhänger vum Lafsport an awer virun allem fir d'Athleten aus dem Land. Och d'Sportler aus dem Celtic wëllen hei ëmmer nees Beschtleeschtunge liwweren. Fir sech optimal ze preparéieren, trainéieren si duerfir am Virfeld zesummen an der Ekipp. Esou och fir déi nonzéngten Editioun de 26 Mäerz.
Mir hunn och international Athleten, mee national si mer och virun allem am Lafberäich si mer, giff ech mengen, dee beschte Club am Land. Op verschidden techneschen Disziplinnen hapert et bëssi. Mee am Lafe si mer wierklech mat dee beschte Club am Land. Also et ass esou, datt et am Grupp natierlech alles vill méi einfach fält. Mir hunn ëmmer zweemol d'Woch Training vu 6 bis 8 Auer hei zu Dikrech an et ass flott, wann ee sech zesummen treffe kann, eng fix Auerzäit huet, wou een dann och iergendwou eng Responsabilitéit iwwerhëlt, fir ze soen, um 6 Auer ass dann ëmmer Training. An et kann een sech géigesäiteg motivéieren, géigesäiteg e bëssi och zéien. Wann deen een mol eng Kéier e bëssi méi e schlechten Dag huet, da kann deen aner, deen e gudden Dag huet, e bëssi ee mat zéien a vice versa, wann et eng Kéier net esou gutt geet.
Ech menge virun allem elo am Wanter, wou et fréi däischter gëtt, ass d'Motivatioun net ëmmer esou do. An da wann een e grousse Grupp huet, déi zitt een déi 10 ee mat an dann ass een extra motivéiert. Zwee, een a go!
Ech hunn entscheet um Semi-Marathon matzemaachen fir voilà well de gudden Training ass an voilà hei zu Dikrech op eiser lokaler Streck eben. Voilà, ze lafen. Et gëtt ëmmer vill Dommheete gemaach, dat ass ëmmer witzeg. Jiddweree motivéiert sech, wierklech eng cool Gruppendynamik an voilà, et ass e ganz coole Grupp am Moment. Bon, ech hoffe natierlech, datt vill Leit wäerte matmaachen, dat mécht ëmmer d'Course méi spannend, dat e mécht méi flott fir ze lafen, wa vill Leit dobäi sinn. Vun der Streck hier ass se relativ. Einfach géing ech soen, och well et flaach ass, geet laanscht d'Sauer, dat ass ëmmer gutt. Do kann ee séier lafen, dat ass gutt fir eng gutt Zäit ze kréien.
Eischen Haapttraining ass hei um mat der Ekipp. Dat ass enk an der Woch, mëttwochs. A soss trainéieren ech och doheem, awer dat ass éischter Training fir méi laang Distanzen, well ech sinn éischter am Trail-Beräich an den Ultradistanzen. An dofir fir Semi-Marathon ass wierklech vun allem hei mëttwochs en Training. Ma an der Ekipp ze trainéieren ass einfach, dat motivéiert een einfach vill, vill méi. Et ass een einfach, et ass einfach méi einfach motivéiert ze bleiwen, et huet ee richteg Loscht, et ënnerstëtzt ee sech géigesäiteg. Well wann een einfach eleng lafe geet, dann ass et, dat ass e bëssen, Et gëtt einfach langweileg iergendwéini an. Et sinn der relativ vill vum Grupp, déi dat lafen an och als grousst Zil hunn. An jo, de groussen Deel vum Grupp wëll ënnert enger Stonn 20 lafen, wat zimlech ambitiéis ass, wat schonn eng ganz gutt Zäit ass. An jo, et ass esou, datt mer och e puer Meedercher hunn, déi matlafen. Déi lafen dann e bëssi méi lues, mee mir hunn e puer Leit op all Niveau. Mee jo, de grousst Zil vun deem Grupp elo ass, ënnert eng Stonn 20 lafen. Dat ass e bësse sou de Kompromiss. Also et ass keng 10 Kilometer Course, wat och net kuerz ass, mee et ass den Zwëscheschrëtt wierklech virum Marathon an et ass eng Streck, déi jiddwereen nach relativ gutt packe kann, ouni datt et wierklech sou dee Risebatz vum Marathon ass. Dowéinst ass de Semi-Marathon eng extrem beléift Streck, wat ee jo. Vill hei a Lëtzebuerg gesäit, wou déi gréisst Participatiounstaux sinn.
An Dikrech gëtt et ewell zwou nei Pizzeriaen, déi mer Iech am Kader vun eiser Serie Dikrich kacht virstelle wollten. An den Ufank mécht haut d'Pizzeria Pepperoni an der Avenue de la Gare.

Enn Mäerz, Ufank Abrëll war am Ciné Scala zu Dikrech eng aussergewéinlech Expo wou Leit mat Behënnerung am Mëttelpunkt stoungen. Eng Organisatioun vun der. D'Réseau 21 Lëtzebuerg asbl, déi hei mol en anere Bléck op den Down-Syndrom werfe wollt. Image, Sou heescht d'Expo, déi virun e puer Wochen zu Dikrech am Ciné Scala ofgehale gouf a wou Leit mat Trisomie 21 am Mëttelpunkt stoungen. Ze gesinn waren eenzel Portraiten, d'Resultat vun engem Fotoshooting. Et ass der Asbl wichteg, datt déi Concernéiert selwer e Maximum bei hire Projete matmaachen a matschwätzen. Bei deem heite Projet hu mer eeben do ganz vill Wäert drop geluecht. Si hunn zum Beispill während dem Fotoshooting hu si konnten hir Liblingskleeder undoen, si hu selwer den Hannergrond kënne raussichen, si hu beim Make-up matschwätze kënnen. Sinn am Endeffekt d'Fotoen och selwer rausgesicht, déi ausgestallt gi sinn. A schlussendlech hu se och hir Fotoe selwer presentéiert, déi dann eben um Vernissage opgehaangen gi sinn. Speziell fir de Vernissage vun der Expo um Welldag vun der Trisomie 21 war och eng Performance mat de Protagonisten ofgehale ginn. An dat schéint deene Bedeelegte richteg gutt gefall ze hunn, sou wéi och de Fotoshooting selwer.
Si ware mega houfreg, si ware ganz stolz. Si haten och guer keng Hemmungen, sech virun der Kamera ze presentéieren. Si hunn dat richteg genoss, déi Opmierksamkeet. A voilà, si waren einfach frou, am Mëttelpunkt ze stoen a jo, bei esou engem Shooting kënnen eng Kéier matzemaachen. Virurteeler géigeniwwer vu Leit mat Behënnerunge gëtt et leider nach ëmmer. Besonnesch um Weltdag vun der Trisomie 21 wëllt d'asbl duerfir ëmmer eppes ganz Besonnesches organiséieren, wou d'Leit solle sensibiliséiert ginn. Hei lo gouf de Fokus op d'Perséinlechkeet an d'Schéinheet vun de Betraffene geluecht an net op d'Behënnerung. Domat haten och d'Visiteuren d'Geleeënheet, hiert Bild op Leit mat Trisomie 21 ze reflektéieren an ze revidéieren. An dat wor et da schonn erëm fir eis Abrëll-Emissioun. Wat an nächster Zäit nach alles zu Dikrech leeft a gebuede gëtt, dat verrode mer iech dann elo wéi gewinnt an eisem Agenda. Ech fir mäin Deel soen iech schonn emol Äddi, mat et gutt, bis a 4 Wochen nees. Samschdes de 6 Mee um 4 Auer mëttes invitéieren de Schäffen a Gemengerot vun Dikrech souwéi d'Sozial an d'Integratiounskommissioun déi nei Awunner an Awunnerinnen an d'Grondschoul op eng Wëllkommenszeremonie. Dësen Event mam schéinen Numm Salz a Brot ass scho méi laang Traditioun. Hei ginn déi nei aus der Stad net nëmme vum Buergermeeschter iwwer all wichteg Informatiounen, Plazen an Eventer an Dikrech a Kenntnis gesat, mee hei léieren si och sech bei engem Patt duerno besser kennen a kënnen esou éischt Kontakter knäppen. Dann invitéiert vum 6 Mee un och nees den Dikrecher Fotoclub op eng flott Ausstellung an d'Kulturhaus op Dikrech. Déi Kéier huelen déi fläisseg Hobbyfotografen d'Leit mat op eng Entdeckungsrees duerch d'Uertschaften Dikrech, Ettelbréck, Angelduerf an Ierpeldeng. Bei dësem Gemeinschaftsprojet gouf al Bekanntes sou opgeholl, datt et op den éischte Bléck komplett nei wierkt. D'Expo Nordschaften dauert bis den 28 Mee.

Da sinn am Abrëll, Mee och nees eng Rei Porte Ouverten an de Lycéeën ugesot. Den 22 Abrëll zum Beispill kann ee sech moies vun 9 bis mëttes um eng dat neit Gebai vum Lycée classique an der Rue Mäerten ukucke goen. Hei gëtt op Rendez-vous geschafft. Och de Nordstadlycée direkt niewendrun kann een de selwechten Dag vu moies um 9 bis mëttes um 4 besichtegen. och op Rendez-vous. An de 27 Abrëll mécht och an der Rue Mäerten vu mëttes um 5 bis owes um 8 d'École d'Hôtellerie et de Tourisme niewendun seng Dieren op. De Lycée technique agricole zu Gilsdref iwwerdeems huet eréischt den 12 Mee vu mëttes um 3 bis owes um 7 Dag vun der oppener Dier. Och hei muss ee sech umelden.